ka hlimna leh lawmna ka chhungrel natna engkim ka thlen ngamna ka thiantia ka lo chhal thin hriat thiamna nen min hnema min fuih thin tu Keimah ka inrin ai mah a ka rin zawk ka thinlung innghahna i lo ni ta hi. Lungngaihna chhum zing thin chu hlimna leh lawmna thlifim chuan a chhem kiang zo ta. Kei chu phatsan ka ni. Hlimna dik ka tawn theih nan. Hmangaihna der vangin ka tap a. Hmangaihna rinawm ka tawn theih nan. Na taka hliam ka ni. Fimkhurna chang ka hriat theih nan. Beisei phak loh lama ka tawn. Beiseina min siam sak tu i ni a. Hmangaihna min hlan a. Rinawmna min tiam a. Hlimna min pe tu i ni a. Mifan nei tak ka ni. Nang ang hmangaih tu ka tawng che hi. Min ti na a. Min ṭah tir ṭhin tu thuhlui chu. Hriat chhuah a. Nat thar fo ka tum tawh lo va. Nangmah atanga chhuak, thumawi leh tha tak tak te nen hma lam pan ka tum tawh zawk si a, hmangaihna awmzia ka hrethiam ve tawh emaw ka lo inti thin a. Mahse, nang ka nuna i lo lan hnu hian hmangaihna dik leh rinawmna chu ka hrethiam ve chauh zawk a lo ni. Ka hnen atang hian thil ropui tak tak dun tur a awm lo pawh a ni mahna, mahse, lungngaihna leh natna erawh i dawn ka phalh ngai lo ang. Mi zawng zawng mit la tur khawpa hmel tha i nih a ngai lo a, nang ai tha leh fel pawh ka mamawh chuang hek lo. Ka tan hian i tha tawk a, ka thinlung neitu ni tur hian i tling tawk em em asin. Thu leh hla lama mi ril leh tawngkam thiam tak i nih kher a ngai lo a, ka tana i thusawi thin leh i tawngkam chhuak din reng hian, Ka thinlung a hneih in i lakah hian ka duh bak leh ka be sei phak loh khawpa thawk in min tluk luh tir a, hmangaih loh theih loh, ngaihven loh har bawk si i nungchang leh mi zia i rinawmna te hi ni, nangmah a ka rinna zawng zawng nghat ngam tur khawpa beiseina eng min siamsak tur chu. Ka engkim a engkim chu nang hi i ni a sin ka hmangaih. Mi ten engah mah an ngaih lo nia in hre thin, lung ang maia an kalpelh mai mai thin kut chu chelh in. nun thar min pe a, hmangaihna leh duhsakna ka dawn zawng zawng hi, engtikah mah ka ru zo seng che hian ka ring lo, eng hunah pawh, eng pawh thleng se nang ka lamah i tan chhung chuan, khawvel hma chhawnin engkim tuar chhuak zel thei turin chakna ka nei ang, ka phaw i ni asin, ka chanchin che lai i sawi ngai lo a, sawi ngai lo a mi tha leh famkim ka nih vang ni lovin, min hmangaih em vang leh mi tha i nih vang zawk a ni. Ka lawm e, ka hringnun tifamkim tura, nang tawng thei tura malsawmna ka dawng hi kei mitling lo leh chhuan tur reng nei lo tan hian ka van malsawmna i ni asin. Ka lei ro hlu ber chu. Theih ni se, khawvel hlimna zawng zawng hi i ke bula nghah ka duh asin, i nuih reng theih nan ka hmangaih che. Heti em em a duhawm hmel tha zai dam leh fel si nang anga mipa duhawm hi eng ati nge hmanah khan kan lo intawn loh le ka tum tlai luah lo che maw eng kan hmanah khan kan intawn loh le khawi ran nge maw i lo awm le sui lung dum tu i tling zo nge kei ka ta.

A chawm hnung reng turin chuai lo par ka thliah bawk a, nun hlui te kalsana nun thar a nung turin hawi lo par ka thliah kep bawk che a, rinawmna vawng reng turin kum tluang par lo thliah ve ta che. Hlim taka kan awm dun huna chhawk hlei par chu kan thliak dun leh dawn nia.